yɛnkɔ foforɔ so wei yɛfrɛ no damali damali damali okay. ba obi no musa frɛ no wagasi gbɛ wagasi eh, wei ahaban wei ɛyɛ papa mhm. ɛna ɛyɛ bɔne obi a ahaban wei ɔwɔ ha no ɔyɛ papa na ɔsa yɛ bɔne obi di uka obi di obi di uka ɛna nipa korɔ no mpɛ sɛ ɔbɛtua ahaban wei wobɛkɔ ne nkyɛn wode ne bɛkɔ kasa ɔwɔdeɛ ɔwɔde bi ɔmpɛ ɔkyiri ɔmpɛ sadeɛ no ɔmpɛ Ɛno na ɛyɛ aka. Nti wode aka ka no a, ɛna wokasa kyerɛ sɛ nipa korɔ wei, ade wei na wɔnkasa wogye di sɛ asɛm a woka no ɔɔsa mu no ma no yɛ nokɔrɛ. Mɛma no yɛ sɛ wotwa nipa korɔ no ntorɔ wokɔyɛ ade wei a wɔnkasa na wopra wo ho. Ɛnku ba ɛbɛtwa w'aso wei stroke. Mhm. Stroke otɛkrɛma no nyina dane mhm. wei saa nsuo wei no yɛbɛyɛ ama wo saa obi bia ahoɔden mogya no mu na ɛtwoki o. Mpanyinfoɔ ne ahwɛfoɔ ɛnɛ anɔpa yi so yɛ Mama Kwaaba ɛde ba Kabacha TV so ɛs program a wohwɛ yi ɛyɛ amammerɛ efie nti sɛ ɛnɛ na ɛyɛ wo first time wohwɛ yɛn a nea mɛsrɛ ne sɛ wobɛ subscribe to our channel no a ɛyɛ Kabacha TV no afei woatwɛn kakra a Ɔdɔ a bi bɛba wɔ aseɛ hɔ na wamia ɛdɔm no so fiti ɛnɛ ɛkɔ wo ne first person a wo san bɛka yɛ video foforɔ bi a yɛde bɛto yɛ channel no so afei nso yɛwɔ facebook facebook no nso yɛ kabacha tv sɛ like page no wo like page no a na wa share wo share comment no wie wo share video no wie a comment bi a ɛwɔ hɔ no wode agyae si hɔ ma yɛ yɛbɛkenkan mmuaeɛ bi a ɛwɔ ho no yɛbɛdi Yɛde ho mmuaeɛ de ama wo. Afei nso yɛwɔ TikTok, ɛno nso yɛ Kabacha TV. Nti ara ne sɛ wobɛ share videos no de ama yɛn na wo comment no wagya de asi hɔ de ama yɛn. Sɛnea mekaeɛ no, station a wohwɛ yɛ Kabacha TV, ɛyɛ amammerɛ ne amaneɛ ho nsɛm na yɛdi wɔ ha. Ɛnɛ yɛabɔ apin ɔpanyin baako bi a yɛhu sɛ ɔno nso ne dwumadie wɔ amammerɛ ne ahahammaduro yɛ mu no. ɛdi anim anaasɛ ɛkɔ nkan, ɛno nti yɛaboa pɛn ɔno nso sɛ yɛne no reba abɛdi nkɔmmɔ, na afei nea ɔnim fa Ahama aduro ho anaa ne dwumadi pɔtee a ɔredi no, yɛbɛbisa ne ho asɛm na afei nea ɔnim fa ka ho no na waka de akyerɛ yɛn. Nti saa berɛ yi deɛ yɛtwa yɛn ho mmerɛ tiawa bi, yɛkɔ na sɛ yɛba a, yɛne ɔpanyin no ankasa astate redi nkɔmmɔ.
yo adɔfoɔ moahu samina wei yɛfrɛ no havɔ miracle soap havɔ miracle soap sɛ wohu sɛnea me ho sɛ ayɛ fɛ na mese gyina hɔ brane a ɛyɛ soap adaworo ma ɛna ɛma Abrabɔ no atumi akɔ no saa. Wo de maame bi so nkyɛ wo ɛ, sei na ɛteɛ, Yɛde ahaban baako baako baako aduanan baako na ɛdeɛ saa samina wei. Ɛyɛ samina nwɔnwɔso bi a wo a wowɔ awɔreɛ mu haw, wo a wowɔ promise and fail, wo a wokɔ adwuma a yɛmfa wo, anaa wo a wopɛ sɛ wotu kwan ɛnyɛ yie, anaasɛ woatu kwan akɔ tena obi man so woaboaboaboa ɛmfa samina wei wo nsa ka a wobɛtumi aka sɛ ampa Havre Miracle Soap atumi aboa me. Woi nti na me kamfo Havre Miracle Soap mɔ sɛ, bra na bɛgye wo deɛ, na wo de kɔ a, wo bɛ frɛ ade ho adanseɛ. Sɛ wo wɔ abrokyire, wo wɔ hefa, Dubai, ahefa hefa, wo deɛ ɔman bi a ɛwɔ so, sɛ wo pɛ samina woi, wo pɛ sɛ wo tu dodo abɛtɔ, ɛbi mpo a, wo koraa deɛ wo a use bi, Hu sɛnea ɛsi teɛ. Wopɛ sɛ wunya dodoɔ a, kɔ hɔ na kamfo kyerɛ wo manfoɔ de a. Nɔmba a ɛda screen ase yi, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛfrɛ na woatumi abɛtɔ Havɔ Miracle Soap sɛnebea a yɛn nyinaa ɔhaw a ɛda yɛn so no bɛtumi afiri hɔ kabaca. Ɛne sɛ ɛbɛyɛ adwuma ntɛmntɛmntɛm nso ara. Nti bɔ mmɔden ara sɛ wo nsa bɛka bi na wo nso woatumi adi ho adanseɛ akyerɛ afoforɔ. Bra! na bɛtɔ bi na woatumi anya anigye Dogby Havoc Kabacha soap yi a yɛfrɛ no Miracle Soap yi, mese ɛyɛ papa paa.
Ok ahwɛfoɔ yɛsan ma makɔ aba mu yɛda mo ase sɛ moagye berɛ ama yɛn ama yɛakɔgye yɛn akoratoɔ aba afei deɛ yɛbɔ apɛn ɔpanyin no ankasa na ɛnɛ Yɛbisa no ne din, baabi a ɔfiri, dwumadi a ɔdi, ne nea enti pɔtee a yɛne no reba abɛdi ho nkɔmmɔ no, ɔde ato dwa de ama yɛn. Ɔpanyin, ɛnnɛ anɔpa yi nso yɛyɛ ma akwaaba de ba Kabakya TV so. Ah, ok.
Yɛgya. Sɛ ɛyɛ saa, sɛ meyɛ anwonwani nti no, twi no. me nso sɛ na meka no meka ɔmo ɔmo bɛte ma seɛ oh, nti no no deɛ ɛnyɛ problem me nso mɛbɔ mmɔden na mayɛ adeɛ sɛ na eh. ɛte bia no na ma na mayɛ kyekyerɛ mu ok me nso yɛfrɛ me tɔgbe kulu tɔgbe kulu meyɛ anwolɔni ba mhm. ɛna anwolɔni nso bɛma na ɛwu me ɛna me ma me ɔwu me nko a okay okay nti no fa na wo te pɔten me ti wagya wagya wagya okay wagya nti wagya no o oh, wagya junction ana okay wagya wagya o ba okay o firi akra wobɛsi wɔ wagya junction mm-hmm. okay o firi kasoa anaasɛ wini ba wobɛsi wobɛsi wɔ wagya junction osi wɔ hɔ taxi fɔ bebree wɔ hɔ mm-hmm. o ka sɛ o kɔ herbalist akɔla na ɔte wagya nsuo na ano hɔ no mu no. obia bɛkyerɛ o ɛwɔ station hɔ no mu no okay odu station hɔ no mu bɛfa ka ɛba mi hɔ no mu ɛyɛ three city ɛmu nwa woba deɛ ahaban nkoa ne deɛ deɛ mɛyɛ no mɛka kyerɛ o mɛka kyerɛ o sɛ wei sɛ wo use wei a ɛbɛyɛ adwuma ma o nti no ɛyɛ ɛyɛ mi dɛ sɛ mo nso kabakya tv Mo invite me ɛnɛ, me da mo ase. Yɛn nso yɛ da wo ase sɛ yɛ to nsa frɛ wo no nso wa gye yɛn so fɛfɛ.
Nti ahwɛfoɔ yɛne Nana na ɛrekasa no sisi a deɛ wabɔ ne din de akyerɛ wo baabi a ɔwɔ no nso wabɔ hɔ de akyerɛ wo nti afei deɛ wonim nipa korɔ a yɛne no ɛdi nkɔmmɔ eh Nana wodeɛ ntɛntɛm yɛnkɔ straight to business deɛ nti a yɛbaa no yɛnkɔ ɛno ano nti wankasa no Dwumadi pɔtee bɛn na wɔakyerɛɛ no wodi wɔ hɔ? Ɛɛ, yɛnka no sɛ meda wo ase. Adwumani deɛ bebree, ɛdɔɔso. But deɛ deɛ metumi yɛ na me so megye di sɛ meyɛ ma wɔ ɛyɛ yie a, first one no na ɛyɛ awoɔ problem. Awoɔ. Awoɔ. Okay. Ontumi ontumi nwu. Ɛno no oba ebi like obi maybe woyɛ family plan. Ɔwu baako ontumi wu biom. Eh wo ba yɛ bɛ yɛ duro na ma yɛ yɛ duro no ma wɔ one month pɛpɛpɛ wo bɛ nyim ebi a efiri bɛ ma no hɔ mo mmienu no mo bɛ ba ɛduro no wɔ hɔ yɛ bɛ hyia ma mo one month pɛpɛpɛpɛ wo bɛ wu wo nfa nfuo a wo ntumi wo ntumi nfa wo yɛ fuo anasɛ afuo no mba a me me ka ahaban ɔmo wɔ ha nti no. Yɛ, yɛ, yɛ, yɛyɛ no to the extent sɛ woba nso a, ɛnyɛ sɛ yɛgye wo sika bebree. Ɛyɛ adeɛ na wɔba bɛpɛ. Yɛbɛnua aduro no ama wo, deɛ a yɛde bɛyɛ aduro no, yɛbɛnua aduro no ama wo. Ne wɔn ankasa wɔhu sɛ sɛ na aduro no yɛ dɛn, ɛyɛ adwuma. Ɛno nti na wɔn ankasa wɔbɛka sɛ, ei, papa wei, ade wei a ɔyɛ ma me no, meyɛ dɛn? Me, me, memboa no. Nti mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ nneɛma binom wɔ ha ntɛmntɛm. na yɛkɔ ok ahaban bi wɔ ha mhm. ahaba ahaban wei no ɛyɛ aloe vera aloe vera aloe vera mhm. wei yɛdi o yɛdi yɛdi ba yɛdi ma wobɛka sɛ yɛnwu ɛkwan bɛn so na wobɛyɛ adi wei yɛnua ɔgyan mu mhm. yɛbɛtwitwa agu nsuo mu Etwitwa gu nsuo mu a, awia no na ɛbɛhye no. Awia no hyi no a, ɛbɛnane, ɛbɛnane gu mu. Ba ɛnane, wobɛhu sɛ nsuo no da hɔ. Okay, nti, ba, nti wopɛ akyerɛ sɛ wotwitwa a, wode bɛsi awia so? Awia so kɛkɛ. Ɛno ankasa no ɛbɛbɛ mu ba, wobɛhu sɛ duro no ɛbɛ mu o. Ba wonom nsuo no ɛbɛyɛ nyu papapa wei. We, stroke, stroke, wo tɛkrɛma no nyina dane. We, saa nsuo we no yɛbɛyi ama wo saa. Obi bia ahoɔdi mogya no mu na ɛtwoki o. We, eyi, eyi mogya no mu. Ok, yɛgya yɛ no tu hɔ. Yɛgya yɛ no tu hɔ. Mepɛ sɛ mebisa biribi. Ok. Concerning stroke na wokaeɛ no. Ok. Wei no, yɛwɔ biribi wɔ hɔ a yɛde bɛfra anaasɛ ɛno nko ara? Nneɛma wɔ hɔ yɛde bɛfra, ba sisi ɛno sɛ yɛwɔ public wote aseɛ mhm.
ɛno nti na moba sɛ obi a ɔhia biribi bia no sisia no obi amafo ɔmo wia nya ɔmo wia nipa na ɔmo dɔɔso ɔbɛkyerɛ awie no na ɔde ne nyama foforɔ abɛkɔkɔ ka ho ɔde kɔyɛ nyɛ adwuma wote aseɛ ɛno nti na metwa so wɔ hɔ agu me adwuma no ho fi ɛno nti na metwa so wɔ hɔ wɔwopɛ bia wobɛfa mi wobɛpɛ mi nɔba na mayɛ duro no ayɛ dɛ ama wo stroke no ɔkye nipa no ɔbɛsɔre ɛwɔ nyakopɔ din mu ɔbɛsɔre ɛyɛ ahaban dwuma na ɛyɛ dɛ Yɛadi. Enti no mempɛ sɛ mekyerɛ ne nyinaa nkɔsi sɛnea ɛyɛ a obi bɛkɔ kɔpiki na ɔyɛ. Okay, nti yɛfa no sɛ eh, stroke no, ɛnyɛ normal stroke. Ɛyɛ ade bi a ebi a obi na ɛde bɔ ne dua anaa obi na akɛse ne nso ɛ, ɛno nso ɛ. Oh, me nipa, wonim sɛ ahaban kasa. Ahaban kasa o. Wo na wo kyerɛ. Eh, sunsun, sunsun mu no, ahaban kasa nti yɛkɔ sunsun mu a, yɛwɔ time a wobɛkɔ eh, eh, eh, kwaeɛ mu. Okay. Ɛwɔ tam wobɛkɔ kwaeɛ mu wode kɔ kwaeɛ mu a wode ahaban bɛkasa baabi a yare no firi no wobɛka kyerɛ nipa no nipa korɔ no ogye diri a ɛbɛkyerɛ a mammerɛ ɛyɛ ahaban nipa korɔ no bɛkɔ kɔyɛ wɔ fie ɛno ankasa bɛhu nipa korɔ ɔyɛ no adeɛ no okay.
ahaban wɔtumi o ahaban wɔtumi ahaban wɔtumi ɛno nti na bayimfoɔ no mu ɔmu soro ahaban ahaban wɔ tumi wote aseɛ ɛna woyɛ obi a wobrɛ wo nana sɛ wokutuo wo nana si a wonim ahaban a wonim biribi awie biribi ahia wo okay nti ɛfa no sɛ ɛnɛ obi abubu agu hɔ bɛyɛ 4 5 years okay okay a ɔntumi nante ɔntumi nyɛ hwee ɛno no mɛkyɛ ɛno no ɛno no mɛkyɛ wɔn ho a mɛkyɛ wɔn ebi a 7 days ɛntumi nyɛ yɛ mehu sɛ ebi a susu bi ta adwuma no kyi a nipa a wabubu agu hɔ ɔbɛsɔre ɛyɛ ahaban ɔbɛsɔre ɛyɛ obi na ɛyɛ no anaasɛ ɛyɛ yareɛ bi na ɛka no a yɛbɛ ɛyɛ sɛ yɛsa no yareɛ ɛnyɛ saa na ɔmo ɛnyɛ ɛnyɛ saa na ɔmo wu no ɛhɛn ɛtwe no ɛyɛ anworɔ ne nti no ɛyɛ saa ɛyɛ saa ɛnyɛ saa na ɛwu no nti yɛbɛbɔ mmɔden na yɛayɛ ɛntumi nyɛ yie a mebɛhyɛ nipa korɔ no a mɛka kyerɛ sɛ yareɛ wei ɛntumi nyɛ yie. Ɛyɛ sɛ wobɛgye nipa korɔ no ne sika adeɛ sa na ɔbɛka kyerɛ no sɛ ɛnyɛ yie dabi mi hɔ nti saa okay alright okay nti saa haba wei mm. adwumadeɛ pɔte paa ɔdi ya ɛne stroke stroke wei stroke stroke pɛ na mede yɛ stroke pɛ stroke okay stroke alright nti okay yɛnkɔ foforɔ so wei yɛfrɛ no damali damali damali okay ba obi no musa frɛ no wagasigba wagashi eh, wei ahaban wei ɛyɛ papa ɛna ɛyɛ bɔne obi a ahaban wei ɔwɔ ha no ɔyɛ papa na ɔsa yɛ bɔne obi di uka obi di obi di uka ɛna nipa korɔ no mpɛ sɛ ɔbɛtua ahaban wei wobɛkɔ ne nkyɛn wode ne bɛkɔ kasa ɔwɔ deɛ ɔwɔ de bi a ɔmpɛ ɔkyiri ɔmpɛ saa deɛ no ɔmpɛ ɛno na ɛyɛ aka nti wode aka ka no a ɛna wokasa kyerɛ sɛ nipa korɔ wei ade wei na wɔnkasa wogye di sɛ asɛm a woka no Ɔsa mu no ma ne yɛ nokware. Me ma ne yɛ sɛ wotwɔ ne wotwɔ nipa korɔ no ntorɔ wokɔ yɛ ade wei a wɔnkasa na wopra wo ho. Ɛnku ba ɛbɛtwa w'aso. Mm. Obi a ɔdi wo ka biara wobɛkɔ ne nkyɛn. Aka bɛka no ɔno nso ɛwɔ hyehyɛeɛ yɛbɛkyerɛ wobɛyɛ. Ɛna obi nso wowɔ ka wontumi tɔ. Ɔsase wɔ hɔ ogyapadeɛ bi a wɔntɔ. Wote aseɛ? Yɛwɔ kɔ a yɛde bɛfira ahaban ne ɛne nsuo nsuo a ɛda hɔ nyɛ sɛ nsuo a ɛyɛ wei ti sɛ manhole anaasɛ ɔmɔto amana saa na nsuo no nsuo a ɛyɛ ɛno ankasa nsi yɛbɛdwale wɔ saa nsuo no ano na mewɔ ɛwɔ wei gya yɛbɛdwale wɔ hɔ onyiama biribiara bɛyɛ dɛn ɛbɛsa aba fie ɔhɔ nom no woyɛ wo ke ɔhɔ ke. so obi pɛ market nso ɛ. obi pɛ market ɛduro wei deɛ na wobɛtumi de ama no ahaban wei yɛle bɛdwale wɔ obi wɔ hɔ wole dwale no a ɛntumi nyɛ yie gye sɛ wode ɛyɛ samina ama no ɔbɛdwale obi wɔ hɔ ɛnyɛ wobɛyɛ biribi ama nipa korɔ no na nipa korɔ no ebi ɛyɛ busu mu na ɔde kɔyɛ dɛ ɔde kɔto ne da mu ɛyɛ samina wobɛdwale wobɛdwale kɛkɛ ɛbɛ ɛbɛbrɛ o market wowɔ kyere koraa yɛbɛyɛ na yɛde apɔsi wo wote aseɛ nti sɛ obi wɔ aburokyire a ɔno ɔte ghana ɔpɛ aduro yi bia ɛno no ɛno no gye sɛ me nɔba saa nɔba korɔ no ɛwɔ whatsapp ɛwɔ baabiaa ɔde fa so yɛde bɛkɔ airport na na apostle nya amane yɛ dɛ ama no ɛno dia problem yɛtae yɛ dɛ bia ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnɛ nkoa yɛtae yɛ dɛ bia ɔte aseɛ ok ɔho ahaba we yɛfrɛ no awogye dava mɛkyi ava awogye dava mm. mɛkyi ava mm, awogye dava mɛkyi ava ɛno na ɔkɔ ɛko a ɔdi nkukuo ɔbɛba fie woyɛ dɛn wopra koraa de ka wo koraa wobɛba fie ahaban we ɛno na yɛ nananom They are forefathers. Eh? Omu di akɔ eku ɛdi brɔfo no mu ɛyɛ dɛ ako. Ba wɔn nim a wohu ne sɛ ɛno ɔkita tumi paa. Ahaban wei. Wodi hyɛ obotom. Wo nati anadwo beebi a woka sɛ wokɔ paa kwan mu. Ɛkwan no nso nyɛ papa fa ahaban wei hyɛ obotom. Ɛde ɔde wobɛkɔ aba asodwa mu. Sɛ kwan no nso nyɛ papa. Ɛkwan no nso nyɛ papa ebi a wokɔ. Bɛyɛ ehu sɛ beebi a wokɔ ɛdi ɛnyɛ papa. Dabi sɛ ɛwɔ kwan bi so a wofa a woyɛ bɛma anasɛ wotaa etu kwan. wonate na wodu baabi eh, sɛ ɛhɔ ɛso wɔ hɔ a wofa dua no ase wankasa wobɛhu sɛ no adua ase a mefa no sunsun bi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ebi wɔ korɔ wobɛtumi ahu biribi physically ɛnyɛ nnɛ na light aba ɔmo mpɛ saa light light aba nti no honhu bi a yɛ dɛ ɛkɔ kyere nti ahaban wei ɛda hɔ ma protection okay so sɛ wode bɛhyɛ wo bɔtɔ biribi wɔ hɔ a wode bɛka ho nyama ɛno so nyama wɔ hɔ Wo a wopɛ sɛ adwuma bi a woyɛ bi a ɛyɛ sɛ woprotɛti wɔ wo ho. Wote aseɛ? Wenu wenu ɛyɛ ɛyɛ ma obi a wɔyɛ ahemfo anaasɛ asafo. Asafo wɔn kɔku wɔn wɔn ku wɔ nneɛma bi ho no ahaban wei yɛde bɛfira nneɛma yɛde bɛdwale o. Woni squad anaasɛ woni ɛnyɛ sɛ wodi kɔkɔ yɛ bɔne. Nti yɛfa ne sɛ sisi a aduru a wokiri. Hmm. Ɛnyɛ ɛnyɛ saa adwuma nko ɔwɔ adwuma bebree yɛ. Wone obi wɔ manso hmm. wɔ asase ho hmm. anaa japadeɛ bi na wone nipa no ɛretwe manso wɔ ho a ɛkwan bi wɔ hɔ a wobɛtumi afa so ɛne aduro wei aboa saa nipa. Ɛno na ɛyɛ ɛno na ɛyɛ simple wodi yɛ ka nokɔrɛ mhm. no gye tum sɛ adeɛ a woba me kyɛ bɛka kyerɛ me no megye di sɛ asase no ɛyɛ media mpa. Wote aseɛ? Aha, baa wei, yɛde bɛyɛ adeɛ. Ɛno nso adeɛ a yɛde bɛyɛ deɛ no, yɛde bɛkɔ sase no so. Ade kɔ akɔyɛ, ɛyɛ apa sɛ yɛwo di a, wobɛsi dan no. Ahaban no, yɛbɛgyina mu, nananom mu. Yee, nananom mu tetefoɔ no, wɔbɛgyina mu, ahaban no. Ɛno na ɛyɛ adwuma, ɛno na yɛde bɛyɛ adwuma. Wɔbɛgyina mu, ayɛ adwuma ayɛ dɛ, ama wo, wobɛsi dan. Ba, ɛnyɛ wo deɛ, wontumi ngye. Ɛna ɛyɛ wo deɛ nso a, pa na nipa korɔ no pɛ sɛ ɔgye a, asase no so, ɔba a, ɔbɛ, ɛno ankasa na ɛbɛto mmirika akɔ. ɛno nti na ɛfrɛ no awogye daba mo kye abaw no obi a wode bɔne ba hɔ bia no ɛyɛ sɛ wɔnkasa wodwane o nti wei nyinaa court case so ɛka ho e court case ni deɛ ɛno na ɛno so no ɛno ɛno ne nneɛma wɔ ha oh, ne nneɛma wɔ ha me me prepare me ho o nti wei no
wobɛtumi di wei afra baako no ɛde ayɛ court case anaa wenu wenu n'ano yɛ hyi yɛfrɛ no dugba okay wɔn nso no ɛyɛ awogye da ayɛ na wɔn nso ho nkasɛ wɔn nkasɛ wɔn okay okay okay yɛmfa wɔn nsi yɛmfa wɔn nsi mi wie wɔ wei ho mi wie yi o wei wei wei no ma mi nsa mi fa baako kyɛ ɛno deɛ mi de bɛ kyɛ mi de bɛ kyɛ dɛbi ɛɛ mi de bɛ kyɛ wei wei wankasa o bɛ hata o hata ɛwo wie a na o pɛ ɛɛ six flowers. ɛgu wɔ market no mu ba six flowers no mu no fake one wɔ mu wokɔtɔ a ebi wɔ hɔ ɛyɛ dua na wɔde yɛ wobɛhu ba baako bi wɔ hɔ a ɛɛ ne seal no ɛyɛ white ɛkɔ mu ɛno na ɛyɛ papa no wode ahaba ɛɛ ne cover no ɛnyɛ sɛ wotu cover no ana dua ɛwɔ. Deɛ ɛbɛ sili adeɛ ano no, ɛyɛ sɛ ne nyinaa ɛyɛ saa white rɔba ano. Wodi wodi wei no bɛhyɛ mu, wobɛbu ahyɛ mu. Ansa na wobɛhyɛ mu no, wobɛsɔle ahomakye. Mɛmfa obi ankasa. Na wobu ɔka mu, wobu ka mu, wobu ka mu wie a, afei na wobɛkɔ kɔ dwale, wodwale wie a, ɛna wobɛbɛ wobɛ abɛbie so. Obie so a, afei na wobɛka kyerɛ sɛ, deɛ wɔn tan mi bi a. Wobɛkɔ akɔdware aba. Wobɛkɔ akɔdware. Ɛberɛ a wosɔre afiri wo mpa so no, wobɛbu, wonkasa, womfa obi akasa. Wode bɛyɛ dɛn? wode ahaban no ɛbɛtu six flowers no mu wode tu mu wie a wode bɛkɔ kɔdwale wo bɛkɔ kɔdwale aba na ɛdɛ na ɛda hɔ asa na wɔbɛba baabi wobɛba baabi a na ɔka kyerɛ sɛ deɛ wɔn yɛ ɔtamfo biara wɔn kɔ wɔn yɛ kɔ wɔ a wɔn yɛ dɛ wɔn ka wode ɛdɛ biara wɔn yɛ dɛ wo bɛ fie nti no wopɛ sɛ market a mi kɔɔ nɛ no mi mi tɔ adeɛ ee wɔn bɛ tɔ o deɛ mi n kyerɛ o deɛ ok ok ok ok maa o deɛ maa mi n bisa ok point na o kɔ no mi pɛ sɛ n bisa ok police fo ɛni soldiers fo wɔn so ɛ ok saa yɛ duro wei ɛbɛ tumi aboa wɔn ɛ ɔhun ɔhun ɔhun ɔhun sɛ sisi ano sisi ami kasa ano wɔn bɛ hu sɛ ee akɔra wei sisi ano ɔba interview wɔn ni mi wɔn ni mi. Ɔmo nim mi. Bebree nim mi. Ɔmo nim mi. Yɛ ka ne sɛ protection ni deɛ ɛtuo ni sikan ni deɛ a wo pɛ a wo wɔ kuma deɛ yɛ bɛ kyerɛ wo wo pɛ a wo bɛ pɛ aboa aboa wo bɛ pɛ aboa ba ne yɛ ayɛ ahaban no ama aboa no ama aboa no ayɛ dɛ adi aboa no di ahaban no wie a afi deɛ yɛ bɛ ma bullet aboa no. Mm, okay. What you must say? Say na yeah, yeah. Oh yeah, obe obe soro say bia nipa nipa bewu. Ti e fa ni so o de be ye aduane. Eh. Ma aboa. Aboa no. Ti sɛ kraman ana agyiramoa. Agyiramoa apɔnkye yɛ de be ya ma no. Ɔno di wia.
Ɛno na yɛde bɛtrae aho sɛ aduro no ɛyɛ adwuma anaa afei na yɛbɛtrae apɔnkye no ba sikan ne deɛ yɛmfa ntrae apɔnkye no ɛno deɛ yɛnka kyerɛ o mhm. wobɛhu sɛ ɛda hɔ ba Asa na ɔbɛhu no na ɛde yɛ stati twitwa o ɛyɛ ahaban
o ti aseɛ ɛyɛ ahaban ɛna bebree wɔn kasa na ɔbɛgya wɔn ho na ɔbɛwu mm. ɛno ti na mi ka fa si sɛ dwuma bi a ɔyɛ bi a ɛsɛ o protect wɔn ho wɔ ho o ti aseɛ nti no woyɛ mɛsi ɛsɛ onim sɛ mihyɛ over sɛ a. Awo yɛ police ni wo bɔn ho ban a am rɔba ɔbɛ ɔbɛ take o. Deɛ ɔpɛ no deɛ deɛ ɔtagɛti na ɔpɛ agye afiri hɔ ɛsɛ wo bɔn ho ban. Yɛ yɛ ahwɛfoɔ yɛ mpanyinfoɔ wɔ asɛm bi a wɔn bisa yɛsi who protect the protector wɔn a wɔbɔ obi ho ban no wɔn na ɛbɔ wo so ho ban. Enti wo a mogyina ako ano abere abere nyinaa, sɛ yɛn police ne yɛn soldiers, yɛn security agencies a mowɔ ɔman no mu no, wei ɛkɔ ɛma mo. Sɛ wowɔ ɔhaw bi anaasɛ wote ako ano a, mepatwɔ nea yɛ papa ɛkyerɛ yi, wei deɛ ɛnyɛ ɛnyɛ aduro anaa ɛnyɛ bɔne. sɛ wobɔ wo ho ban afiri w'atamfo nsam nko ara deɛ, me ankasa megye di sɛ ɛnyɛ bɔne. Ɛno ti sɛ wowɔ saa lane no mu a sɛ woyɛ security ne nsɛnsɛm patwɔ wobɛtumi abɔ apen ne yɛ nana anaa yɛn bra na afei wo ne ne adi nkɔmmɔ na waboa wo na wo nso wabɔ wo ho ban wɔ abrɛ ko a wobɔ obi ho ban wontumi bɔ wo ho ban ɛmma wo ankowu na nipa no a wobɔ ne ho ban no ɔno ɔbɛtena ase daabi boa wo ho wɔ abere kɔ a woboa obi wonim biribi wonim deɛ ɛsa ha me a ɛwɔ wiase paa woyɛ bɛrima na wokɔ te nyɛ adwuma
abotrɛ abotrɛ biribi a wode kɔ deɛ wose dɛn wose dɛn woyɛ bɛrima na wogyaa no atɔ nsuo no mu anaasɛ ɛdu ɔhomakye a sɛne deɛ yɛnim sɛ ɛduru mmerɛ a mm. bɛrima wonyi mm. ɛkɔduru some levels bi a mm. ɛyɛ dɛn a wo nipaduane ɛbɛyɛ weak ɛbɛyɛ weak ba bɛrima no bɛrima bɛrima ɛhɔ no mu no deɛ bɛrima bɔ kɔkora wɔ hɔ no mu o bɛrima na ɛsɛ sɛ wobɔ wohu oluma na ɔwu ba da Hey, bebree wokɔ yɛ kurom bebree wɔ hɔ wɔn tiri ayɛ fitaa ba wɔn sa wɔ ɔba yiwa. nkurɔfo bi sei no mmoa bɛn na wo bɛtumi de. ɛno na ɛyɛ adeɛ bi na ɛha o ɛɛ mi adeɛ no adwu koraa na ɛnyɛ adwuma koraa no deɛ wode abrayɛ yɛ betis ne yɛ ne yɛapɛ ɔba ma o ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ nnumodwa o ɛyɛ sɛ sisia no obi wɔ ha na adeɛ no saa deɛ no ɛto no ɛyɛ ɛnyɛ adwuma wɔn pɛ ɔba ma no yɛbɛyɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛyɛ problem ketewa bi o. Nti yɛfa ne sɛ mi mi mi mm, mi a mm. mi ne wo yɛ eh, interview eh. madɔ brada mi ni ahoɔden biara mi mm. bɛrima ntumi nsɔre yɛbɛtumi ato bɛɛti wɔ so sisi a. yɛbɛtumi ato bɛɛti wɔ so sisi a. o de maame yɛ ne mi fa kyɛ o maame yɛ ne mi fa kyɛ o mi di kyɛ wa o o du fi a ebi a o o wale a ɔno kasa edu ɔhoma kyɛ o bɛ hun sɛ na o bɛ yɛ adwuma fast fast. ɔde ti ne nyamanyama bɛba. Yo, me da ase, but Okay. sisi adeɛ me Okay. deɛ no ahoɔden. Okay. Eh, but Okay. still, Okay. wobɛtumi akyerɛ eh, because ɛwɔ obi wɔ hɔ a Okay. Mm. saa problems no ɛwɔ hɔ bebree because mehu sɛ nowadays youth no koraa mpo no Mm. yɛfɛsi saa nneɛma nneɛma nti obi ne obi bɛda no na ɔse o mekɔtɔ wei mekɔtɔ aduro wei mekɔtɔ tiger head Mm. Dabi, dabi, na dabi. mekɔtɔ- Eh, ɛno deɛ, ɛno deɛ, ɛno deɛ, saa deɛ na woyi zuo ho. Saa deɛ na woyi zuo. Ɛbɛba bɛduru mmerɛ bi kura no na. Ɛno deɛ ɛmpagya ne ti kura po. Brɔfo no mu no wɔn mpɛ yɛ papa. Wɔn a wɔn nom kɔmid fifteen ni yɛ ti ase. Ɛne deɛ ɛbɛ ba bɛduru mɛ bi no na ɔwiki ɔhom akɔte ahoma no nyinaa. Brɔfo no mu adeɛ bi a wɔn yɛ ma yɛ bia no. Ɛwɔ infect wɔn mu. O ti aseɛ. Nti ɛnu ti na yɛ nana nom wɔn bɔ haban ba yɛ a yɛ bibifo no yɛ nim kwan yɛ bɛ fa so ayuzu. wote aseɛ tie asɛm a yɛkan mhm. bɛma wɔ hɔ a mhm. ne kɔte nyɛ adwuma te mhm. sɛnea wokan but yɛwɔ mmaa no bi nso wɔ hɔ a ɔmo nso ɔmo ni felis ɔmo nso ɛ oh, ɛno ɛno nso no ɛyɛ ahaban ɛno nso mmiyɛ ɛyɛ ahaban onim bibi onim bibi ɔbaa bi so mu wɔ hɔ a yɛwɔ the way a wɔn nso no wɔn teɛ ɛnyɛ hɔ nom nti na yɛ ba yɛ ba mepɛ sɛ mekyerɛ hɔ kakra o ti sɛ ahaban o yɛ ɔba o ni o ni feelings ɔbɛ ba mekyerɛ ahaban ɛɛ wɔn kasa ɔbɛ nua na ɔyuzu ɛwɔ ofie mekyerɛ sɛ na ɔbɛ yuzu kama ohun mi ya mi ohun mi se ya yɛ di nyɛ mi di ankata mi yɛ mi yɛ busu mba ɛduro no mu na wɔn wu mi nti no school nkura yɛ class four na mi gya yɛ school because of ahaban. Mm -hmm. Oti oti aseɛ ɔmo ka bibi kyerɛ mi kura mi ti ɛnyɛ sɛ sika ne fie o sika wɔ fie kɔ na na ɔmo gye fifty pesos kura by that time kura na ɔmo ma mi three cedi ba ma ntumi ankɔ. okay nyɛ kyɛ mi bisa ba baako bi a mi fa last time bi wɔ kyale mi brɛ yɛ rough bɛyɛ bɛyɛ ten hours na. oni oni oni oni bibi ɛno no nso ɛna mi ka kyerɛ sɛ ahaban yɛ bɛ nua ma o wɔn kasa o yuzu o bɛ ka sɛ ɔba nɔma. Ɛna ɛna ɛyɛ saa nso na wobɛ saa ɔba no mu no na ɔde osa kɔ ka wɔn a wɔbɛka sɛ oo mi deɛ ɛmi deɛ ɛbi gyae gyae mi ɔne feelings nti no ɛnyɛ ɔba no nkasa na ɛho sɛ problem wɔ ne ho ba wo bɛma no ntumi ho ntumi ho ɛsɛ yɛ yɛ sa ne yaleɛ yɛ ma haban yɛ fa haban ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ma no. alright nti okay wo deɛ yɛ yɛ yɛn to aso. ahaban bi wɔ ha
yɛfrɛ no kakra kakra mm, anaasɛ nyanyera nyanyera Nkrafo a wɔse nyanyera nyanyera na ahaban a wɔbɛhu sɛ bebree na obi ade asi ne kaa mu, obi ade asi ne store no. Wɔn kyerɛ ade a wode bɛka ho asa na wɔde bɛsisi store no no wɔn mfa nka ho. Ɛyɛ ahaban wɔn nko na wɔn kyerɛ. Nti wo bɛtumi akyerɛ. Ee, ɛwɔ nti no bɛka sɛ obi obi use a ɛwɔ ade a wɔn de ka ho ma no ba wo deɛ wɔn wɔn kyerɛ ya na wɔsɔre kɔ yɛyɛ. Ɛduro deɛ ɛyɛ dɛn a woyɛ ɛduro a. Ɛɛ yɛwɔ ade ɔn sɛ ahaban no wokɔ te ahaban so ɔyɛ asɛm a wɔbɛka kyerɛ no asa na ɔbɛ ɛyɛ ɔwɔ problem a wɔde bɛkɔ kɔ yɛ dɛ ama no asa na ɔbɛyɛ dɛ ate ahaban no oti ni ba fia ni nso ɔnim sɛ ade wɔ nti na ɔte mi nti na obi ka kyerɛ sɛ wei kɔte no de abɛsi so ɔno ɔkɔte a ɛnyɛ adwuma ɛsɛ obisa nipa korɔ no yie Wɔ nipa koro a ɔbɛ kasa biara wɔ social media anaasɛ internet a ɔbɛ ɔbɛ yi nneɛma no ba secret wɔn a ɔbɛ ka kyerɛ ebi koraa ɛyɛ ɛɛ ɛɛ shinap baako ɛna ɔde bɛ kɔ ɔnka nkyerɛ ɔ ɔnfa nka ho nkɔ ɛnyɛ adwuma nti wɔ ɛnu ɛyɛ protection ɛnu so yɛ protection saa ɛpam huhum bɔni. Obi a adeɛ obi wɔ hɔ na ɔyera, akwadaa bi wɔ hɔ na ɔyera, anaasɛ ɔwɔ hɔ na ɔtɔ fam, ɔno ankasa tɔ fam. Ɔwɔ hɔ na ɔtɔ fam no, saa adeɛ no yɛyɛ dɛ, ɛfiri n'ano yɛ dɛ ba, yɛde bɛkɔ nsuo no ano, ahaban wei nso, yɛde bɛkɔ ɛɛ yɛde bɛkɔ nsuo no ano, yɛ ne yɛ adwale no seven times. Yɛ ba fie no, saa adeɛ no nsa yɛ na ahaban wei ni hɔ, nyanyina ni hɔ. Okay, okay. Okay.
Aduro bi wɔ hɔ a obi a ɔrehwɛ yɛn mm. ɛne ne nkyɛn mm. yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔtotɔ wɔ market mm. ɔbɛtumi akɔ market na wakɔtɔn saa aduro wei ɛwɔ market ɔbɛtumi akɔtɔn wɔ market ba market duro no mhm. aduro nso ɛyɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ sɛ ɔti ne nɛ ɔyuzu ne nɛ ɛne ɛno nti na mi nso mi nua aduro ɛto hɔ onua aduro to hɔ na ade kyi na obi abɛtɔ ade kyi na obi abɛtɔ na ayɛ dɛ na ɛsɛe nti no mi woyɛ ready na ɔsɛ ni a meyi ama wo special na ɔbɛyɛ dɛ abɛgye nti no ahaban a wɔn ti ato hɔ na onim kɔ a wɔn fa so ahaban bi wɔ hɔ so kura no tafrakye one obi ahyia anaasɛ one bɛma ahyia na ɔndwale ɔde osa kɔ kaa wokɔtɔ ɛnyɛ adwuma okay okay nti no ɔno nso ɛwɔ hyehyɛ a wɔbɛfɛ mu asa na wɔbɛkɔ kɔtɔ saa nyama no mu okay nti ahwɛfoɔ yɛne yɛn nana ɛna ɛredi nkɔmmɔ ɛde fa ahaban a ɛgu yɛn anim adwumadi pɔtee a ɔdi ɛwɔ n'asɔeɛ ɛno na ɔrekyerɛkyerɛ ɛmu ɛde akyerɛ yɛn nti sɛ ɛnɛ na ɛyɛ wo first time wohwɛ yɛn ɛwɔ youtube a channel wohwɛ ɛyɛ kabakyal tv na ɔne sɛ wobɛ subscribe wo subscribe wie a Wode atwɛn kakra a, wobɛhu sɛ dɔm abi bɛba wɔ wo screen no ase na afei woamia dɔm no so. Nti fiti ɛnnɛ rekɔ, video foforɔ biara a yɛde bɛto yɛn channel no so no ne first person na wo nsa bɛka. Afei nso mɛsrɛ sɛ wobɛ like yɛn page no wɔ Facebook, ɛno nso yɛ Kabachat TV. Share video no na gyae wo comment fa nto hɔ ma yɛn. Yɛbɛkenkan na afei nea ɛwɔ ho biara a ɛyɛ mmuaeɛ no, Yɛde bɛma wo na afei wo nso woasua ade adi afra mu. Saa nso na yɛwɔ TikTok, TikTok no nso ɛyɛ Kabacha TV, ɛno nti ɛno nso follow yɛn wɔ hɔ. Na afei neɛ ɛfa amammerɛ, amanneɛ ɛne nhama aduro a yɛn nananom de dii dwuma ɛde firi nkwadaa berɛ mu anaa mfitiaseɛ a yɛhu sɛ ɛboaa wɔn no, yɛmfa yɛnsua. na afei aboa yɛn nso wɔ yɛn abere mu. Ɛhɛn, nti Nana, ɛ, Yɛnkɔ. wo, wo, wode wo rebɔ wie anaa? Oh, dabi o, ahaban ni deɛ, pɛ sɛ ɛkyire a, a- ade, ade Ade bɛsa bɛsan yɛn. yɛn. Ba, me, me kasa ntɛntɛm. Ok. Wei, yɛfrɛ no Kagayima.
Ɔho, oni, oni, ɔmo, oni, ɔ- ɔwɔle ɔba bi, ba, ɛbɛduru mmerɛ, mmerɛ bi, sisi ano, kasa no ntɔ so. Woka wei, ɔse hee, woka wei, ɔse hee. Ɔ- Honhom no mu, wɔn nim sɛ ade pa bi reyɛ dɛ reba wɔn kwan mu, nti wɔn bɛ, wɔn pɛ sɛ wɔn fɛ, wɔn pɛ kwan bi so, wɔn tete mu ntɛm sɛ na nkwadaa no mu ntɛm bɛyɛ dɛ, ɛbɛyɛ basa. Nso wo yɛ bɛma na ogyae wo ho, wo yɛ ɔbaa nso ogyae wo ho, na ɛsa deɛ no bɛtɔ wɔn ntɛm a wɔn ba no mu bɛyɛ dɛ, ɛbɛ nti wɛɛ no gyina hɔ ma wɔn ɔbaa no bɛma, yɛfrɛ no kagayima.
Ɛkyi ɔdɔ, ɛkyi kasa no to su, wɔn bɛ kasa ntɔkwa yɛ dɛ mba, wote aseɛ, wɔn bɛ kasa, wɔn bɛ kasa ɔdan mu. Obi a nti mu ka. O ti ase ɛ. O yɛ bɛma no ɔba no ɔnti o kasa ɔmpɛ sɛ ɔbɛti o de abɔ mmɔden no na yɛ dɛ ɛdumi ɛndumi nkyɛn o na ntumi ndumi nkyɛn baabi a wowɔ no ɛwɔ no yɛ bɛyɛ eduro no asɛni o sɛ na wobɛ use no na yɛakyerɛ wo. Okay sometimes no ɛwɔ aware asɛm a wɔkɛ mm. sometimes ntɔkwa no bi anaasɛ ɔhaw no bi wɔ ebusua no mu anaa awareɛ no mu a mm. awarefoɔ mmienu no wɔn nnim. ebi ebi aduabi aduabi aduabɔ bi ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ anaasɛ ewiase asɛm ni deɛ ebi ɛwɔ nana nana di bɔnne bi. okay sadeɛ no ɛwɔ bible mu o mhm. ɛwɔ bible mu. ɛwɔ bible mu. ɛwɔ bible mu sɛ mhm. odi bɔnne a ɔba bɛdi ɔba ba nso no mu bɛyɛ dɛ ɛbɛsa nya bɔ sa bɔnne no eight times sasa na ɛbɛ ɔmo bɛnya sa na ɛbɛyɛ dɛ nti o nana di bɔnne bi o ni mu adeɛ ni bɛyɛ ɔbɛka sɛ mi a mi nyɛ bɔnne bi da obi num ɔmo nyɛ bɔnne bi da o ba. ade a wɔn nananana ayɛ atwa mu nti na ɔtumi ma wɔbɔ dam. Na adɛn nti na ɛwɔ sɛ obi ntua ka wɔ obi bɔne a ɔno wayɛ nti? Ɔnya bio na ɔkɔ. Ɔte aseɛ, ɔnya bio ɔkɔ ba adeɛ a ɔyɛ nso ɛsɛ sɛ ɔmo nya na Nyankopɔn nso ɔyɛ obi a ɔyɛ adeɛ ɔntumi hu sɛ ɔyɛ adeɛ no adeɛ wei ɔyɛ no gye sɛ Mokɔ baabi anaasɛ wotu ɔnamɔn bi aba obi a ɔbi wɔ honhom mu anaasɛ herbalist mu to ɔtumi ka kyerɛ sɛ nti mi woba mi nkyɛn ɛbɛ aba bɛyɛ hwehwɛ mu a wonka nkyerɛ mi sɛ ɛɛ omi ba bɛyɛ sɛ wo deɛ woba woba bɛhu mi wo deɛ ti na sɛ na mi ka wo problem kyerɛ wo wohu mi sɛ ti na se o mi mbisa o ɛn dɛ na ɛha wo deɛ ti na sɛ na mi ka wo wo bɛ tu mi nkyɛn wontumi ba wo deɛ frɛ mi mɛ mɛ ka kyerɛ wo seesei na ɛha wo fa ɔkwan wei so na ɛbɛfa ɛbɛyɛ yie ama wo ɛni wei a yɛde hu adeɛ no Wusu wode ho ho adeɛ o media ne yɛ different. Okay.
Nana se ɛni a wode ho ade no ɛnyɛ no ɛna ɔno nso ɛde ɛho ade nti asɔfofo a wɔn nso wɔn de ahaban ɛyɛ aduro bi sei ɛde ma nkurɔfo no wɔn nso yɛbɛka sɛ wɔn yɛ abosonsofo anaasɛ. ɔbisa asɛm ɔbisa asɛm ɔsa kyimi aba. Wonim wonim biribi? First asɔre no wɔn start a wɔn ka sɛ obi a ɔbɛtiti ahaban ma obi a ɔyɛ bɔne. Saa na ɔsɔfo no mu ka ho. Wɔn si obi a ɔbɛkɔ ne nkyɛn kɔnfo a ɔbɛtiti ahaban ma wɔn no. Busum ɛyɛ ahaban na wɔn hyɛ ɛde hyɛ busum ase. Wote ase ɛba wɔn ti busum ase. By way ɛyɛ ahaban sɛ mu na ɛyɛ dɛ ɛka. Wote ase ɛba wɔn bɛka kyerɛ sɛ mɛnkɔ wɔn ti ahaban ma wɔn. Basisi wɔn titi ahaban ɔwɔ sɛli dɛ mu. Wɔn tete ahaban wɔ sɔredan mu. Ɛna wɔn kae, wɔn werɛ fi o, ɔsɔfofo no wɔn werɛ fi sɛ Bible no ɔka sɛ wo a wobɛpini ewiase gyapade no mu wɔ sase wei no so deɛ ma ɛyɛ w'adwene sɛ esoro no mu ɔheman mu osan bɛyɛ dɛ ɛbɛka. Ba wo deɛ hwɛ sɛ na ɔsɔfo no mu wɔn mpini ka obi pɛ de ka sɛ nti wɔn yɛ awɛ sɛ esoro no mu wɔn wɔn wɔn nkɔ. Ɔno sisia no ɔmo de apɛtɛkyi ɛbɔ mpaeɛ sisia no ɔmo guru dodo gɔngɔngɔngɔ ɔmo yɛ ne nyinaa ba ahaban no ba no no ɔma wo bɛhu sɛ ɛyɛ ahaban ɔbɛ tete na ɔyɛ ama wo sɛ mɛn di we mɛn di we ɛyɛ den ti na ɔka kyerɛ sɛ ɔyɛ ahaban no ma wo sɛ mɛn di we ahaban no ɔtiri sadeɛ sadeɛ no sunsun ɔhyɛ ahaban no mu no ɔtiri sadeɛ no ba no ɔnka kyerɛ wo. wobɛtumi akyerɛ nea nti a ɛyɛ ɔmo kasa sɛ o oh, mɛn di we mɛn di we. ɔsa ɔyaleɛ no wie a ɔde ahaban no sa ɔyaleɛ a sɛ ɔkɔpa ahaban no kyɔ Apa haban no sunsum kyɔɔ sɛ ɔde wei kɔ sa obi yare nti ɔsa nipa korɔ no yare a ɔde ba bɛ ɔba bɛ da no ase nti no ɔda ne ɔda no ase wie a ɔba bɛ da no ase no ɔno ɔbɛ ka kyerɛ nipa korɔ no sɛ adeɛ a meyɛ ma wo no wosa de sadeɛ no a ɛbɛyɛ wei na sadeɛ no so wosa de a ahaban no ɛbɛ gya ɔkyiri di adeɛ no bɛ sa yɛ dɛ ɛbɛ sa ba ɔkyɛ okay oti ma se okay akon ne nkyerɛ mu eh ɛyɛ saa ɛyɛ saa na ɛte okay ɛyɛ saa nti etwa yɛ ho na yɛ ba na yɛ afɛ yɛ ne

alright ahwɛfoɔ yɛsa ma mo akɔ aba biom yɛda mo ase sɛ mo agye bere ama yɛ akɔgye yɛn akoratoɔ aba eh, yɛne nana ɛreba abɛwiewie korakora ɛsiane sɛ mmerɛ no akye yɛn ani sa ɛte station a wohwɛ ɛyɛ kabacha tv te no ane sɛ ɔbɛ subscribe Subscribe wie a na afei watwɛn kakra ɔdɔm bi bɛba waseɛ hɔ na wamea dɔm no so video foforɔ bi a de bɛto channel no so no first person a wosan ɛbɛka ɛ nana fa fa yɛn wiewie koraa ɔn ahaban bi sa kita me ɛno deɛ yɛn bɔ ne di basabasa saa wei ɛn ba wei so wode wo sa ka na wode wohwia sisi a wobɛhu sɛ sɛnti no aka wo nsa wei no wei no ahaban wei wopɛ wode so mu kɛkɛ wobɛtumi asɔ mu no fa kɔ ɔhwe no mu wofili hmm. ne sɛn
maame fa kɔto mi dɛm ɛyɛ ahaban bi a ɔho obi saa nipa korɔ no mu ɔmo wɔ hɔ na wɔn nan wɔn wowɔ hɔ na wɔn nan bɛyɛ kɛseɛ na apae hmm. asa na koro no nso bɛwu no saa mi yareɛ no menim sɛ na yɛfrɛ no ba mesa nkurɔfoɔ mesa nkurɔfoɔ no mu bebree yareɛ na wɔn se elephant chances sɛndɛ wɔ ɛhɛn saa na wɔfrɛ no me misa misa paa mhm. me no ayɛ ahaban wei na mede yɛ saa adwuma no nti ɛkuro no ɛkuro no susu bi ta akyi susu bi ta akyi susu bi ta koro no akyi na ɔmo didi ɔmo bɛyifo didi ɔmo tafrakye ɔmo didi ɔmo didi yɛ maame no mu ɔmo didi ɔmo a ɛn yɛ ahaban wei yɛde bɛfra nyama ne yɛsa okuro no okuro no ɛbɛkɔ biribi abɛkɔ ahaban wei bɛyifo suro aa ohun sɛ na wɔn kasa no wei ewu ewu ewu ewu paa na ɔpɛ gya to so ɛwɔ wo dan mu a. Ah, wo, bɛ, daeɛ bi a wo nso nkura no, baabi a wobɛkɔ kɔpie no, wankasa wobɛhu sɛ wɔbɛbie nyama so ayɛ dɛ akyerɛ wo. Okay. Okay. Okay. Nti, elephantiasis no pɛ ɛna wode saa ha. Ɛno, ɛno wei pɛ na mede ya, me, me, me, wei pɛ na me, me, mede yɔ. Ni hɔ a wode bɛfra.
Dabi, dabi.
Saa. Dabi, dabi. Nyama bi wɔ hɔ, nya, nyama bi wɔ hɔ mede bɛfra nso baa. Mentumi nkasa. No deɛ woba, woba fie anaasɛ mede bɛsɛne wɔ na wobɛ, me, sɛ na adeɛ no, sɛ woyale sɛ na adeɛ no bɛyɛ, ɛbɛyɛ adwuma ma wo na wopɛ. anaasɛ wopɛ sɛ mekyerɛ wo no so dabi dabi dabi dabi dabi na wɛnyɛ wɛnkwa no wo no wonim sunsum mu ɛna mameka mamesaka secret baako ahaban bi a ɛwɔ bia no ɛwɔ de mmienu maka first yɛ start no maka ahaban bi a ahaban bi wɔ hɔ no ɔwɔ de no adin bi wɔ hɔ ɛno ne na ɛyɛ ne secret di wobɔ ma no na ɔsɔle ntɛm nti yɛwɔ obi local name ɛna ne din ankasakasakasakasa
saa de no wobɛtumi ate ho ama yɛn ana oh, ɔno so no ɛkwan ɛnyɛ yɛwɔ kwan ho yɛwɔ kwan ho yɛwɔ kwan ho wɔ kwan ho. Adɛn nti na ɛyɛ a ɛyɛ a mokyiri ade na mokɔ ara na mose aha yɛ kwan ho? Ɛyɛ ɛyɛ ya sisi ano ɔho ɔmo nnim adeɛ no ɔmo si wonim nti no Yesu yɛpɛ sɛ wosu obi obi bɛkuti akutu akutu yɛ aseɛ ne ne ɔsua asa na otumi otumi kɔyɛ ba ogyae gyae ano no ɔnkɔyɛ na ɔde gu nana no dwuma si akwadwo obi sika no yɛ na ahaban na ɛnyɛ adwuma ɛyɛ dɛn ahaban ɛyɛ sɛ ɛyɛ adwuma o ti aseɛ ɔho bɛduro bi a ɔsɛ wo yɛ no ɛyɛ sɛ yɛyɛ adwuma ɛyɛ sɛ yɛyɛ adwuma e nana no ɔmo ɔmo di agya yɛ ɔmo nim sɛ daakye no ɛbɛba bɛdu mmerɛ bi a yɛdi borɔfoɔ no mu kyi a yɛn nyinaa yɛbɛwu ahaban ne nyinaa ɛwɔ hɔ no deɛ ɔmo wɔ ha ahaban bebree bi a ɛwɔ aduane aduane bi a ɔdi bi abakyi mhm. ɛbɔdeɛ ne nyinaa mede sa yareɛ wote aseɛ aduane bi a ɔdi biara ne dua no Yɛbisa yare ba wonnim gye sɛ obi aka kyerɛ wo. Ɛɛ bakye ahaban bakye ahaban ɔno nso mede bɛkyɛ wokɔ nya accident ɔho ɛna body no apɛkyɛpɛkyɛ nyɛ sɛ korɔ ba ɛkyerɛ sɛ ɔpra wɔ east side bakye ahaban ndope ndope no mu no pɛ bakye ahaban no ma ne dɔɔso ɔmo yɛ ɔmo pɛ ne saa na ɔmo fa bɔɔl saa wɔn ɔmo pɛ adeɛ na ɔmo fa kyekyere na ahaban no nkasa yɛ dɛ ɛtale hɔ saa.

nti ɛɛ mi mi anwurani ba nti atako no mhm. atako no wei no obi obi wɔ ohun na ɔpɛ sɛ ɔtɔ ɔtu aduro mhm. ɛna wɔn kasa wɔn sɛ obi di mi kyi ɔpɛ sɛ ɔtu mi duro ɛna e, nipa koro bi ɔhɔ bɛka kyerɛ sɛ wu adeɛ ɔyɛ ma mi no wobɛ hu twɛ mɛ kyerɛ o o de apɛ adeɛ wei ba baako ba mi mhm. de bɛ yɛ adeɛ ma o ɔkɔ ɔkɔ soro ɛkɔ fo ba ɔntumi to o do dra. ɛno ankasa bɛkɔ na ɔsa bɛka kyerɛ sɛ ei ɔbee ho wei a wei atɔ no fo wɔn ketewa wei baako fa bla nipa korɔ no bɛyɛ sa ntumi aduro no ntumi nya wo ɛɛ na wogye wo bi pa o oh, sɛ biribi a woyɛ bia na wonim sɛ adeɛ a ɔmeyɛ no ɛyɛ anokɔre ɛyɛ sɛ wogye di saa ɛɛ okay ate eti o se esoro wusae kwaa anu kwaa masa we nkwaa kwaa we nkwaa kwaa a yɛn fa hwe nka ho ɛwɔ masa we nkwaa na mi de bɛ yɛ adwuma ama o sɛnɛ bɛ ami ankasa mɛ tumi akɔ try bi wɔ fi nti we nkwaa na ɔde bɛ ba bɛ sɛ mi na mi de bɛ yɛ adeɛ na ama o. Wonim mpaboa a mebɔ gu so ansa na meyɛ adeɛ no yɛ dɛn ama wo? ɛno na ɛno ti na mebɔ so sɛ paa paa paa no. ɛnti nipa no tu no wontumi kɔ fie no ɔkɔyɛ na ayɛ yie saa ɛɛ mi na meyɛ ɛna meka kyerɛ sɛ ɛni ne nyinaa yɛde hwɛ adeɛ ba ɛnyɛ obiara ne ni obi nso ɔni wɔ hɔ obi wɔ hɔ ɔbɛhu wei sɛ ɛnɛ ɔbɛtumi awo ade bɛkyi nso ɔbɛtumi awo wote aseɛ
ok ɛna wonim biribi awiase a ɛwɔ no biribi a wobɛyɛ bia ɛsɛ woka nokɔre
anokoreka ɛho hia ɛho hia me kankan no yɛ a yɛyɛ kɔmfo mhm. anaasɛ wo a wotiti ahaban
masa forgeti Forget it, me ankasa me wɔ hɔ koraa no, biribi wɔ hɔ koraa no wopɛ sɛ wokɔgye wɔ wo nua kɔmfoɔ hɔ koraa no ɔpɛ sɛ ɔdada wo. Nti me ahaban. Nti wo so wotumi gye tumi wɔ obi hɔ? Me me a me wɔ hɔ no me believe ma ahaban. Me believe ma bahan ba o sɛ ɛbɛdu mmerɛ bi no nyama bi wɔ hɔ ɛsɛ wo follow na ɔhwɛ. Ah, wo sɛ ɔsua.
Ɛwo so me pɛ sɛ adeɛ wɔ mi so me pɛ sɛ meyɛ na menhwɛ.

na deɛ yɛtumi hwehwɛ no na wɔnya ɛna wo nso no yɛ obi a woka nokɔre a akɔm ndi wo da wobɛnya obi a ɔbɛboa wo nti no yi adeɛ biara ɛwɔ wo papa mu mede mu awie wɔ hɔ oh, okay yo ɛte yɛ nana na yɛne ni ɛdi nkɔmmɔ te sɛ na yɛ nana kaeɛ no ɔse ɔde yɛ ɛwie e, krakra ne saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi akɔ akɔtua ɔno nso ne dwuma nso. Ɛte nana w'asɛm a ɛtwa to ɛno ara na wode ato dwa ama. Ɛno ano no. Ɛna wosa wɔ foforɔ bi a wode bɛbɔ. Ɛno ɛno ano no ɛno ano no. Ɛpɛ sɛ woka. Anokɔreka. Yɛ ɛyɛ n'ahwɛfoɔ sɛnea ɔbɛyɛ wɔn asua wɔn bɛ ho beebi a wɔ ɛwɔ obi wɔ hɔ a. Okay. Ɛfi mfiti asɛ no ɛnyɛ ɔno nyɛ. Okay okay mi mi deɛ mi deɛ mi mi mi ti wagya. Wote wagya. Mete wagya. Okay. Nti no wofiri tɛma mhm. adan. Mhm. Okay. Mhm. Eh, eh, ahyama. Okay.
Eh, Michelle Cap, Bema Camp, Uba, Udia Frukas Walker. No be si wɔ wagya junction. Wosi wɔ wagya junction a wobɛfa ka wɔ wagya junction na ɔba wagya station. station ɛnyɛ last stop o station last stop ne deɛ wobɛforo pupɔ kakra ba me deɛ mewɔ down eh, nti na ɔdu hɔ no mu obiaa ne me nti wo so wo din ankasa ɛyɛ dɛn yɛfrɛ me tɔgbe kulu tɔgbe kulu wote aseɛ nti obi biara yɛba wagya agya so yɛka sɛ yɛkɔ tɔgbe kulu hɔ a tɔgbe kulu anaasɛ eh, spiritual herbalist ɔwɔ nsuo no ano no wobɛnya me okay. okay ɔbɛnya me easy okay. nti no wofiri wofiri ɛɛ eh, kumasi side so ba a ɔno nso wobɛdu ka so a wofa ka wode anaasɛ wokɔ akra wobɛfa akra wobɛsi wɔ wagya junction ɛno nso wɔ hɔ naa. nti wode fa fa wo number ɛto dwa. okay okay okay okay mi mi nɔba mi nɔba yɛ zero five four. Mm -hmm.

Okay. Okay. Number foforɔ bi asa wɔ ana wei a. O oh, wei a wei a ɛyɛ sɛ bibi ɛnu safo no ɛyɛ sɛ ɛnu nso mi kita ne yie ɛyɛ baako ɛnyɛ sɛ nɔba ne yɛ bebree o dum wei na ɔsɔ wei ɛyɛ baako pɛ na mi nso. Okay. Yo eti ahwɛfoɔ sɛnea ɛyɛ nananom kan ɛsɛ sankɔfa ɛwɔ wei yɛn kyerɛ sɛ wadi. yera na wokɔ wo kyi na wokɔ hwehwɛ a ɛyɛ sɛ ɛnyɛ bɔne a yɛ yɛ yɛ ok yɛbɛfa sɛ ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔka ne kurom kasa baako nti ma yɛ anglɔ anglɔ no kɛseɛ no deep one no ok fafa no ya meda kpɛ ne nɔvi nye anglɔtɔ alo eƒe eƒetɔ ɖe sia ɖe enye kpɔm mi mi minya be nu ŋutɔ minya be eƒe

aŋlɔ tɔ wo a mi gbagba gyam. Okay.
Eh, eti nea ɔkae nyinaa ne sɛ ɔse ayigbefoɔ deɛ ɔmo pɛ adwuma nti woyɛ ayigbeni ɛmbɔ korɔ no nokorɛdie ɛma ne wɔ w'afa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ biribiara wɔ ano ɛwɔ ano sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkyena bi obi ɛnkɔ ɔhaw ɛne amaneɛ mu ɛno nti yɛde mu ɛresi ha Ɛda foforɔ, wobɛsan ate yɛn ka bio. Asɛm baako a da biara metaa ka ne sɛ, wohyia wo nua wɔ kwan ho a, na woakyia no nsɛm na woabisa no sɛ, Me nua, ɛte sɛn? Ɛsiane sɛ wiase no a yɛwɔ no, nnipa nsɛ hwee. Ɛnnɛ wowu a, ɔkye na wobɔn. Sɛ yɛbɛsan ahyia bio no, yɛne nananom ne agya mo, me din a medi so anaa me a mede dwumadie no ho kyea me de Nakote Solomon Sunday. Yɛbɛsan ahyia bio da foforɔ. Bye bye.